туберкулез, грипп, ытти инфекци чирӗсенчен вуламалли псаломсем. Ҫитмӗл улттӑмӗш псалом. Эпӗ сассӑмпа тархасларӑм, сассӑмпа тура тархасларӑм та вӑлмана итлерӗ. Хама хурлӑх ҫитнӗ вӑхӑтра турра шырарӑм, ҫӗрле те ун еннелле аллӑма тӑсса тӑтӑм. Улталанмарӑм, чунӑм пусӑрӑнас пек марччӗ. Тура асӑнтӑм та хӗпӗртесе кайрӑм. Эпӗ шухӑша каятӑм та чунӑм аптӑраса ҫитетчӗ. Куҫӑм хурал йӗркисене улшӑннине курсах тӑратчӗ, пӑшӑрхана пуҫлаттӑм, калаҫмастӑм. Чи малтанхи кунсем ҫинчен шухӑшласа авалхи ҫулсене аса илсе шухӑша каяттӑм. Эпӗ ҫӗрле чӗремпе шухӑшлаттӑм, чунӑмпах ҫакна пӗлесшӗн тӑрӑшаттӑм. Турӑ епле ӗмӗрлӗхе пӑрахрӗҫ, пӑрахӗ-ши, епле вӑл ырлӑхне урӑх кӑтартмӗ-ши, епле вӑл хӗрхенме йӑлтах пӑрахрӗ, епле ун сыпӑкран сыпӑка пыракан сӑмахӗ чарӑнӗ. Турӑ ырлӑхне кӑтартма епле манӗ-ши, е хӑй ҫилленипе епле парас ырлӑхне пама чарӑнӗ-ши тетӗн. Вара каларӑм, халӗ ӗнтӗ ӑнла пуҫларӑм куҫҫульлӗ турӑн сылтӑмалли ырлӑх кӑтартма пуҫлани терӗм. Эпӗ турӑ ӗҫӗсем ҫинчен аса илтӗм, сан хӑватусене чи малтанхисенченех пуҫласа астуса илӗ, сан пур ӗҫӗсем ҫинчен те ӑнланса илме тӑрӑшӑп. Эсӗ тунӑ ӗҫсем ҫинчен тӗпӗ-йӗрӗпе шухӑшлӑп. Эй Турӑ, сан ҫулу таса вырӑнта, пирӗн Турӑ пек аслӑ хӑш Турӑ пур. Эс хӑватсем тӑвакан Турӑ, эсӗ хӑвӑн хӑватна этемсене пӗлтернӗ. Эсӗ хӑватупа хӑвӑн халӑхна Иаковпа Иосиф ачисене хӑтарнӑ. Эй Турӑ, сана шывсем курӑннӑ, сана курсан хӑраса кайнӑ, тарӑнтӗлсем пӑтраннӑ, шывсем темӗн тӗрлӗ шавланӑ, пӗлӗтсем сасӑ панӑ, сануккусем вӗсем вите иртнӗ. Эсӗ асла ача ывӑттарни пӗлӗт ҫаврашкисенче. Эсӗ ҫиҫӗм ҫиҫтернипе пӗтӗм тӗнче ҫутӑлса кайнӑ ҫӗр хускалса чӗтренӗ. Тинӗссенче те сан ҫулусем, темӗн чухлӗ шывсенче те сан сукма кусем. Ҫапах та сан йӗрӳсене пӗлме хал ҫук. Эсӗ хӑвӑн халӑхна сурӑхсене ертсе ҫӳренӗ пек Моисейпе Аарон аллипе ертсе ҫӳренӗ. Ҫӗр вуннӑмӗш псалом Эй, Турӑ, тӳрӗ ҫынсем калаҫанӑ ҫӗрте вӗсен пухӑвӗнче пӗтӗм кӑмӑлӑмран сан ҫинчен калаҫӑп. Турӑн ӗҫӗсем аслӑ, вӗсем пуртӑн ирӗкне пӗлтереҫҫӗ. Ун ӗҫӗ мухтавпа илем, ун тӗрӗслӗхӗ ӗмӗр-ӗмӗре тӑрать. Вӑл хӑватлӑ ӗҫсене асра тытма тунӑ Турӑ ырлӑхлӑ, уҫӑ кӑмӑллӑ. Вӑл хӑйӗнчен хӑракансене ҫимӗҫ панӑ, хӑй хунӑ сӑмахне ӗмӗр астӑвать. Вӑл хӑй халӑхне суя тӗнлӗ халӑхсен пурлӑхне кӑтартнӑ. Чӑнлӑх та суд тӑвасси те ун алли ӗҫӗсем. Ун заповедьӗсем пурте тӗрӗс, ӗмӗр-ӗмӗрех тӗреклӗ. Вӗсене чӑнлӑхпа тӗрӗслӗхпе тунӑ. Вӑл хӑй халӑхне ҫӑлӑнӑҫ янӑ, хӑй сӑмахне ӗмӗрлӗхе хунӑ. Унӑн ячӗ таса та хӑрушӑ та. Турӑран хӑрани ӑслӑлӑхӑн пуҫламӑшӗ. Ҫавна тӑвакансем пурте ырӑ ӑслӑ. Ун мухтавӗ ӗмӗртен ӗмӗре пырать. Ҫӗр вун иккӗмӗш псалом. Эй, Турӑ чурисем, Турра мухтӑр, Туррӑн ятне мухтӑр, Унӑн ячӗ кунтан малашне те ӗмӗрех мухтавлӑ пулса тӑтӑр. Туррӑн ячӗ хӗвелтухӑҫӗнчен хӗвел анӑҫне ҫитичченех мухтавлӑ. Турӑ пур халӑхсенчен те аслӑ, Ун мухтавӗ пӗлӗтсенчен те ҫӳлте. Пирӗн Турӑ пек Турӑ хӑш Турӑ пур, Вӑл ҫӳлте пурӑнса аялтисене кураканни пӗлӗт ҫинче те, ҫӗр ҫинче те пурри. Вӑл чухӑн ҫынна ҫӗртен йӑтса тӑратать, тӗрӗслӗх ҫинчи мӗскӗне асла кӑларать, ӑна княҫсемпе, хӑй халӑн пуҫлӑхӗсемпе пӗрле лартать. Ача туман арӑма ачи-пӑчипе савӑнтарса кил-ҫуртра усрать. Ҫӗр вӑтӑр иккӗмӗш псалом. Акӑ мӗн ырӑ, мӗн илемлӗ тӑвансем пӗр-пӗринпе пӗрле пурӑнни питӗ ырӑ, питӗ илемлӗ. Вӑл Арум пуҫӗ ҫинче чун сухалӗ ҫине ун тумтирӗ арки вӗҫне юхса аннӑ пек, вӑл айӑрмӑн тӑвӗ ҫинчи сылӑм сионтӑвӗсем ҫине ӳкнӗ пек, унта Турӑ пиллӗкпе ӗмӗрлӗх пурнӑҫ парса хунӑ. Мухтав ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне халь егерек ҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь.